Yn y fideo yma, da ni'n edrych ar sut allwch chi ddechrau defnyddio'r synhwyryddion sydd ar yr MBOT. Um, ac ar gyfer yr enghraifft yma, da ni'n edrych ar synhwyrydd pellter, sef yr ultrasonic distance sensor sydd ar flaen eich M-Bot chi. Mae'n edrych oedd y par o lygyd. Sut mae hwn yn gweithio, mae gennych chi ddau diwb bach arian. Mae un yn gyrru ton allan ton ultrasonic allan o'r robot. Mae hwnna wedyn yn bownsio'n ôl oddi ar ryw wrthrych. Mae'n cael ei ddarllen wedyn gan yr tiwb bach arall. sydd ar yr ochr arall sy'n hwyrydd. Yn amlwg wedyn mae faint amser mae'r ton yn gymryd i gyrraedd yn ôl, lleian byd ydy'r amser, agosaf i'r gwrthrych, pellan byd ydy'r amser, pellan byd ydy, sori, mwyaf byd ydy'r amser, pellan byd ydy'r gwrthrych. Um, felly, ar gyfer yr enghraifft, dwi'n dwi di ofyn, dwi'n di rhaglennu'r robot o'n i geithio ymlaen. Os ydy o'n synhwyro bod yna wrthrych o'i flaen o, dydyn ni ond bydd y gwrthrych yn o fewn 10 cm. Os ydy o'n synhwyro bod y gwrthrych o fewn 10 cm, yna mae o'n mynd i ymateb, mae o'n mynd i droi i stopio yn y teithiau gyfeiriad gwahanol. Felly gadwch i ni dorri y broblem yma lawr i ddarna llai. Dan cyntaf wan ydy wneud i'r robot yma symud. Dwi eisiau hwn symud drwy'r adeg, felly debyg i ffordd da ni wedi gwneud hyn yn y fideos dwytha. Da ni'n cychwyn bob tro hefo'r mae'r banner wedi cael ei chlicio. Da ni'n wedi dweud rwan, da ni'n mynd ôl yr action neu'r um, y symudiad o fan hyn. Dwi'n wedi dewis yr un yma, so move forward at power of 50%. Dwi ddim yn di ddefnyddio y rhai hefo reiliadau. Dwi jyst yn di ddefnyddio move forward at power of 50%. Dwi'n mynd i fynd i control. Dwi'n mynd i ddeud wrth hwn o'n pryd dwi eisiau fo wneud hyn i sawl gwaith o dwi eisiau fo wneud hyn drwy'r adeg. So dwi'n defnyddio'r forever neu'r loop am byth yma. Mae hwn yn holl bwysig oherwydd os ti ddim yn defnyddio hwn, mae o'n symud illa am chwarter eiliad yn mynd i stopio. Mae'r forever, dyma'r loop am byth yn mynd i sicrhau fan bod yn mynd i bod yn gwneud hyn fan drwy'r adeg. So dyna ni rhan gyntaf cod. Mae o'n god eitha syml i'r robot oherwydd dim ond un peth mae'n gorau wneud, sef symud ymlaen drwy'r adeg. Be da ni'n di wneud ywan? Da ni'n di gyflwyno wbeth o'r enw datganiad amodol. Y beth ydy datganiad amodol ydy, mae o yn dysgu yr robot i feddwl ac i wneud penderfyniad. Felly mae'r robot hwn wedi ddechrau defnyddio'r synhwyrydd a'r amod ydy, os ydy o'n synhwyro bod o o fewn 10 centimetr i wbeth, mae rhaid i fo wneud wbeth. Mae o wastad yn mynd i fod yn edrych i wneud y penderfyniad yna. Os ydw i o fewn 10 centimetr i wbeth, dwi'n di ymateb drwy wneud hyn. Os ydw i ddim o fewn 10 centimetr i wbeth, dwi'n di ddal i symud ymlaen. Felly, er mwyn dod â'r datganiad amodol mae mewn i'r gwaith, dwi'n di ddefnyddio hwn. Sef yr loop, bydd dolen ydy hwn eto. Dolen if, neu os, os o hwn yn Gymraeg. Os, os ydw i o fewn 10 cm i'r gwrthri, yna gwna hyn, so fydda i'n deud wrth y robot beth dwi eisiau ddim yn gwneud wedyn. Dwi am osod hwn o dan y bloc glas yn dweud symud ymlaen. Be dwi eisiau gwneud wwan, ta dwi eisiau gosod yr amod Dwi jyst gosod y rheol dwi eisiau hwn ddilyn. Sylwch fawr, mae'r blwch yma, mae'n siap eitha tebyg i, i, i fi am ond yna fo. Um, mae o wag ar y funud, dwi eisiau ffeindio wbath i ollwng i mewn i'r darn gwag yma. A dwi'n ffeindio hwn o'r darn yr operators. Sylwch chi iawn, mae gyda chi wahanol siapiau i blociau. Gyda chi rei hefo ymyl crwn, gyda chi rei hefo ymyl pigog. Ffordd defnyddiol iawn o gofio wan ta, os ydy'r lle gwag fatha sy'n fan hyn, hefo ymyl pigog, dim ond blocia hefo ymyl pigog sy'n ffitio yna. Os ydy o hefo ymyl crwn, fatha'r un yma, dim ond y blocia hefo ymyl crwn sy'n gallu ffitio mewn fanna. Alla i ddim llusgo bloc efo ymwyl crwn i mewn i un sydd hefo ymwyl pigog. Felly mae hwnna'n ffordd defnyddio, defnyddiol iawn o'ch gofio. Felly pan ydych chi'n defnyddio synhwyryddion, yn aml iawn wrth chi'n defnyddio un o'r tri yma. Mae'r symbol yma'n eitha cyfarwydd yn ni, sef yn fwy na, yn llai na, neu'r hafal i. Um, ar gyfer yr achos yma, os ydych chi'n cofio beth wedi dweud ydy'r amod ydy, os ydy o'n llai na 10 cm, dwi eisiau defnyddio yn llai na, dwi'n mynd wisgo'r blwch yma i ollwng o mewn yn y gwadlen yn y lle gwag yn fan hyn. Peidiwch â tynnu, uh, peidiwch â cymryd sylw o'r beth i'r llif sydd yna'n barod. Yn amlwg, dyn ni'n newid hwn. So, dyn ni eisiau dweud, oedd yn llai na 10 centimetr. Y cam nesaf wan ydy dwi eisiau dweud wrth yr embot be sydd yn angen bod yn llain o 10 centimetr. So pa synhwyrydd neu pa sensor mae'r robot yma'n mynd i ddefnyddio. Dwi'n wedi ffeindio manylion y synhwyryddion yn fan hyn, y bloc glas gola yma sy'n dweud sensing. Eto, sbiwch ymyl crwn sydd ar y blwch yma, Dwi'n sbio ar siapiau sydd hefo ymw crwn. Dwi'n gweld un fan hyn, dweud ultrasonic sensor distance centimeter. So dwi'n mynd i wisgo hwnna, dwi'n mynd i ollwng o. Fel ydych chi'n gweld, mae'r lle gwag yna mynd i chwyddo i wneud digon o le ar gyfer y bloc dwi wedi ddewis. So ar y funud dwi'n dweud, os y symud ymlaen, drwy'r adeg, ond os ydy o'n synhwyro bod yr ultrasonic sensor yn dangos pellter sy'n llai na 10 cm, yna dwi eisiau chdi wneud hyn. Dwi heb ddweud bod be'n wneud eto, Mae un peth dwi eisiau chi wirio ar y pwynt yma. Mae hwn yn dweud port 3. Wel, lle ddewis port 1, 2, 3 neu 4, mae eisiau chi edrych ar y robot i'ch blaenau chi. Mae eisiau chi weld dwan i pa port ar y, y cyfrifiadur sydd ar ben yr, yr M-bot. Mewn i pa port mae'r y synhwyrydd yma wedi cael ei, ei, ei osod. Mae gennych chi opsiwn 1, 2, 3, 4. Ar fy robot i yn fan hyn, mae wedi osod yn port 2. Felly dwi'n di ddewis port 2. Y cam nesaf wan, hwn di'r cam ola. Cam ola ydy dewis be dwi eisiau i fi, sydd angen digwydd os ydy y rheol yma yn dod yn wir. So os ydy y synhwyrydd yn gweld bod o'n agosach na 10 centimetr at wrthrych be sy'n mynd i ddigwydd. Yr ateb yn dod fan hyn bob tro o'r symudiadau neu, neu gweithredoedd. Mae ddigon o bethau allai wneud, mi allai ddeud wrtho nhw am stop moving, so allai ddeud efo stopio. Y broblem sydd gyda ni'n fan hyn rwan, tra mae o'n symud ymlaen, mae'n synhwyro bod o wbeth yna, mae'n dod o fewn 10 cm iddo fan yma'n stopio. Mae hwnna'n mynd i fod yn sownd yn fanna wan am byth, oherwydd dydw i heb ddod â'r robot allan o'r broblem. Y broblem ydy bod yna wrthrych ar y ffordd. Be dwi'n trio wneud ydy cael y robot yma wan i deithio o gwmpas y gwrthrych. Dyna da ni'n gobeithio. So, di hwn yn dda yn byd mewn yr achos yma. Ni allai ddeud wrth y robot symud yn ôl. So, da ni'n symud ymlaen, symud ymlaen. Yna mae o'n synhwyro bod na wbath yna, o fewn deg cant metr, mae o'n symud yn ôl. Broblem ydi wan fy hwn yn mynd yn ôl o blaen, chos fel mae o'n symud yn ôl, dos na ddim byd o fewn deg cant metr, felly mae'n dechrau symud ymlaen eto. Mae'n mynd yn ôl i union un lle, mae'n gweld o yma, dydy o fewn deg cant metr, Lle fi symud yn ôl. O, dwi bellach yn 10 centimetr wrth i fi symud ymlaen. So mae'n dyn nôl o blaen, nôl o blaen, am byth. Di, eto di hwn yn dda yn byd yn yr achos yma. Be dwi angen yn fan hyn ydy um, unai troi'r chwith neu troi'r dde. Os dwi'n mynd i wisgo un o hein, dwi'n defnyddio troi'r chwith fatha enghraifft. Dwi'n gallu gosod nifer o eiliadau eisiau i hwn droi. Felly, os ydy'r amod yma yn cael ei wireddu, sef os ydy'r rheol ma'n wir, so os ydy'r synhwyrydd yn gweld bod o uh, o fewn 10 centimetr i wrthrych, mae o wedyn droi am un eiliad. Gan obeithio wedyn bod yn troi oddi wrth y gwrthrych yn teithio wedyn i gyfeiriad gwahanol. Os ydy o'n teithio gyfeiriad gwahanol, mae'n mynd i wneud yr un fath eto, ond i symud ymlaen trwy'r adeg nes bod o'n gweld bod o o fewn 10 centimetr i um, i wrthrych. Mae'n un peth ychwanegol sy'n gallu gwneud yn fan hyn, um, eto dwi'n mynd i fynd i'r operators, yn lle bod yn troi un eiliad bob tro, be allan ni'n neud ydy dewis wbeth ar hap, neu dim yn galw'n Saesneg yn random. So yn tech bod o'n un eiliad bob tro, so ni'n gallu gosod o'i fod yn wbeth ar hap neu rhywbeth random rhwng 1 a 5 eiliad. So bob tro mae'n synhwyro bod y wrthrych yna mewn troi, weithiau'n mynd droi yn un eiliad, weithiau'n mynd droi yn bedair eiliad, weithiau'n mynd droi yn dair eiliad. Os byddwch chi'n ymwybodol bod bosib dod â'r math yna o beth i mewn, chi'n angen defnyddio hwnna bob tro, ond mae werth chi eitha trio i weld beth yw'r effaith mae hwnna'n gael ar y cod. Dyna fo'r dilyniant ar gyfer um, defnydd yr synhwyrydd. Yr her dwi'n ddiosod i chi wan ydy dwi eisiau chi drio defnyddio be maen nhw'n galw yn um, ddatganiad amodol, sef dwi eisiau chi drio defnyddio synhwyrydd i wneud i'ch robot chi ymateb wan pan mae o'n gweld gwrthrych ei flaen. Um, mae hwn jyst i chi gael profiad o ddefnyddio'r synhwyrydd. Eisiau chi ella chwarae gwmpas hefo'r ffigyrau a'r rhifau sydd gennych chi yn y dilyniant i weld beth yw'r effaith hwnna ar wahanol bethau. So'r her, fel dwi'n dweud, ydy i ddefnyddio'r synhwyrydd ac eisiau chi wneud eich robot chi ymateb pa mae o fewn hyn a hyn o bellter i un o'ch gwrthrychau chi.